bakka dalagutti biyya jiru hundattu namni rabbii isaa sodaate he roshida ni qaceela jaan karaa haqaati irkata sunnaa jala deema karaa sirrii hordofa waman aarada an mawlaa namni immoo karaa rabbiiti irraa garagale namni zikirii irraa garagale kan isliminnaa tana dhiise kan quraana rabbii irraa garagale ha ka waan rabbiin itti ajaju irraa garagale Aasha fi kamad jechuudha. Cinqii, hiraar, rakkoodha keessatti kamada keessa jiraate jechuu. Oggu takka gammachuun arku. Waman aarada an zikrii namni zikrii rabbii irraa ibaadaa dhiise, kan salaata dhiise, kan zikrii godhuu dhiise, kan quraana qara'uu irraa osoo beekuu irraa garagale, namni waan rabbiin ja'utti dalaguu irraa garagale zikrii rabbii ka irraanfate, kan gartee waan rabbiin itti ajaju irraa garagale,

Dhiiras ta'e dubartiis ta'e guyyaa qiyaamaa bal'aa goonee isa kaafna je'e Rabbiin. Maaliif? Ba iyya qabaachuun ture yaa Rabbi maa bal'aa na gootee na kaafta jennaan iyya keeysaa haq dhabde gaafa addunyaarra jirtu dhugaadha iyya hin qabdu garuu ati jecha Rabbiin nuti sitti finnerraa garagalte qur'aana keenya dhiifte itti dalaguu didde sunnaa nabi Muhammadirraa garagalte waan nuti siin jenne garagalte kanarraa deebite je'an Obboleen kiyya akhi fi wayyaa kum ikhwati fillah fi haadhi aljum'ati almubaaraka guyyaa jum'aa arraa kana keessatti wanniin isinii wajjiin dhaabbadhuu dubbachuu deemu mee wannii nuti gad lallaallu guyyaa kanaa keessatti li'udhakkira nafsii wayyaakum lubbuu tiyya yaadachiisee eegasii isin yaadachiisuudhaan fedha ni'mati aljaliila ni'imaa nuti irraa afaan wallaalle ni'imaa guddoo qananii guddoo kannaa rabbi nuuf kanne takka ta nuti kannaa san gatii isii wallaalle jechuudha. Ni'imaan tuni hiya maxlabu kulli ummatin wa ghaayah kan ummanni hundi barbaadaa jiru. Ni'imaa biyyittii hundi barbaadaa jirtu, aalamni guutuun ta barbaadaa jirtu jechu. Ni'imaa tana nama hundaa barbaadaa jira. Addunyaan guutuun. Gan, ni'imaa tana, qananii tana barbaadaa jirti jechuun. Qananiin tuni maali? N, Qananiin tun addunyaan hundinuu qananii tana barbaadaa jirti. Wa fii sabiilihaa akkuma nagaya arkattuuf, akka biyti biyya nagayaa taatuuf, tanaaf walloliinsi arkamee namni wal fixuu fi wal ajjeesuun arkama, nagaya barbaanna jedhaniiti rakkina kana fidaa jiran jechuun. Akkuma ammaan tana. biyya Suuriyaa godhaa jiran kana biyyoota biraallee akkuma gartan kana Yamanii fi biyya biraatillee jechuu. Innahaa niimatul amni oggaa nagayni biyya takka keessaa dhabame fuudhaa heerumniniis hin jiru. Namni wal fuudhuus hin jiru. Ka wal fuudheehuu wajji ol deemee wajji ciisuu hin dhaqqabu. Oggaa niifi boombiin gubbaa ka sirroobdu taate, oggaa niifi gartee namni biyya takka keessa nagayni yoo hin jiraanne namni haadha manaa qabu ol deebi'ee firaasharra wajji ciisuu hin yaadatu. Kaan fuudha barbaaduu dhiisii haadha manaa qabuuhuu ol deebi'ee firaasha san irratti wajjiin bashannanuu hin barbaadu. Nagayni oggaa biyya irraa dhabame jechuun. Nagayni kun oggaa dhabame yaa obboleen kiyya gabbaatee dalagachuu oggaa dadhabde eh namni tokko gammachuun hin jirtu joolleen gabbaatee hin taphattu gurguddaan gabbihee waa godhuu hin danda'u jechuun. Wamaa adraakum ni'imaan nagayaa ni'imaaltu isiniif hime yaa ummata. Ni'imaa tana ni beeytanii? Qananiin tun nagaya qabaachuu tana. Biyti biyya nagayaa ta'uun, bakka jirtun nagaya qabaachuun, ha? Nyaattee dhuydee, gammaddee bakka feete dheeyxee nagayaan galuu kana, dalagattee nagayahaan mana keetittii galuu kana, nagayaan mana kee keeysa nagayaan jiraachuu kana, ni'imaa tana waan isiin taate beeytanii? Isiin da'watul anbiyaa, da'watu abu,

ka dhiiga keessa gad naquun hin jirre, ka namni haqa walii saamu keessa hin jirre, biyya namni nageyaan bobba'ee nageyaan galu, ka mana isaa keessa namni nageyaan jiraatu, ha, ka namni wal irra horrisu hin jirre, ka namni wal fixu hin jirre godhi je'ee du'aa'ii kadhate. Warzuq ahlahu warra ganda biyya Makkaa kanaas rizqii isaaniif kanni, wa, rizqii bakka isaan quba hin qabne isaaniif kanni je'ee du'aa'ii tana eegaleen jechu. Faqaddama Ibraahiim ni'matal amn. Ibraahim duwa alayhi salaami ha ni'imaa nyaate dura fayyi nagee harkachuu dabarse yeroo dura kadhatu haadal balada aaminan je eega nageya nageya biitikka nagee harkattu du'aa'ii godhe boodatti aanseeti nyaata kadhateef jechuu nama nageya qabuu nyaatuma sanuu nyaata namni nageya hin qabne nyaatuma sanuu waan nyaatu hin qabu tanaaf duwa alaa ni'imati ta'aam nyaata dura nyaata dura nagaya dabarse jechuu maalif kanaatu ittiin guddoodha namni lizawaalihaa li'azamihaa wa khaxari zawaalihaa kana nagayni hoggaa biyya takka irraa deemte biitti hoggaa boombiin itti roobuu eegalte hoggaa saaminni biyya keessatti eegale bakkuma hunda nama jeesuun hoggaadha arkamte namni haqa namaa saamu hoggaadha arkame namni manuma hidhaa guutuun hoggaadha arkame hi wallaahu Namni bakka jirutti du'uu fi dhumuun rakkoon hoggaa biyya keessatti arkamte namni nyaatuma sanuu irraanfachuu fedhii nyaataa sanuu dhabaa jechu. Hanqa xiqqishoo nyaatu hanqa sanuu dirqi galliqimsa akkuma lubbuun jiraatuuf jechu. Maalif mana isaa ka boombiin itti roobdu yoo gabbee ala hajjeechaan jirtu yoo gamana deeme kasan jirtu namni ol deebi'eetuma shilimiin hirriibaan isarran baatu jechu. shilimii hirriibaanu isarra bahuun ni jabaatti. Namni oggaa nagayni dhabame jechu. Nyaata nyaachuu dhiisi. Haadha manaa bereeddu wajjin ol deebi'anii bashannanuu ofirraa dhiisi. Ha? Akkana jechu. Duuba nagayni oggaa biyya takkarraa dhabame, biyyittii oggaa bilisummaa dhabdee nagaya dhabde, biyya san keessatti sodaatu arkama. Namni gad bahu manuma isaa kana ciisu ni sodaata. Bakka jiru boombiin itti dhufti jechu. Gad bahu ni hidhama jechu. Sodaadha eegala namni. Namni gartee nagayni hoggaa dhabame sodaa eegala. Qabeenya isaatirra sodaata. Naamusa isaatirra sodaata. Haadha mana isaatirraa nama eeguu eegala. Yoo dubra qabaate dubra isaatirraa, yoo obboleeyyan dhalaa qabaate sanirraa nama eeguudha eegala. Ni gudeedammoo akkami? Dhiiroo nagaya baanaayi. Kana eegala jechuu. Inna ni'imatal amni yaa obboleeyyan Islaamaa, qananiin ni'imaan tuni, ni'imaa nagayaa tana arkachuun, isii tana arkachuun tuni, Nagaya harkachuun tuni qananii ittiin guddooti. Ijaan ummata kanarratti rabbiin qananii qananii irraa isiin guddoo qaala ta'ala wadhkur idantum qaliilun ja rabbiin oggaadha ummata gartee sahabootaan yaadachiisu niimaa isaa isaan irra yaadachisu ma yaadadhaa booyaa sahabaa Gaafa gartee dura natti amantanii makka keessatti rakkachaa turtan san, ka qixaaxamaa turtan san, ka namni hundi bakka deemu isin gatee nu fixa jettanii sodaachaa jirtan san, ka Rabbiin nagaya isin baase, gaafa san ni'imaa tiyya yaadadhaa. Ja'an jechuudha. Wadhkuruu idh antum qaliilun mustad'afuuna fil ardh takhaafuuna an yatakhaxxafakumun naas. Yeroo isin nama waa xiqqo turtan isin nama gartee waa xiqqisho ka nama firraa dhorkuu hin dandeenye humna waa xiqqishoo takka turtan yeroo dura amantan san keessatti humna hin qabdan gaafa san mee yaadadhaa yaa jara keenya ka biyya hundaa namni ajjeeseeti nu fixa jettanii sodaachaa turtan jechuudha maaliif tanaaf rabbiin awalam yeroo annaa jaalna haraman aaminan Siboo nuti makka kanan goone biyya nagayaan goone ka namni nagayaan keessa jiraatu ka namni nama ajjeesu hin jirre ka namni haqa namaa saamu hin jirre ka namni gartee nama gudeedu naamusa gartee namaa balleessu hin jirre jechuudha hin agarre ija rabbiin wayatakattafu nnaasu min hawlihim kan ollaan keessan namni wal fixaa jiru wal ajjeesaa jiru dhiiga walii gannaqaa jiru kun akkuma biyyoota ollaa keessanii kan agartan kana jechuudha Arra isinuu arkaa jirtan. Laalaa, namni fakkeenya barbaadde Suuriyaa laali, biyya Yaman laali akka isiin irra jirtu. Biyya hunda raakaan akka irra jirtu laali, biyya hunda keessa deemi laali. Inna ni'imata lamni yaa obboleessa Islaamaa, ni'imaan biyti biyya nagayaa ta'uun tun, biyya keessa gad bobbaatee nagayaan galuun, mana kee keessatti gammaddee nagayaan ciisuun kuni waan laaftu hin ta'in yaa obboleessa kiyya. Ma'al aafiya wal rizqi, fayyaa qabaachuu wajjiin, rizqiidhaa wajjiin ha rizqiidhaa wajjiin wanni tun qabdu mulkin haqiiqil duniyaa mootii haqaa ka biyya bulchu tokko wajjiin hoggaa jiraattu biyyiti biyya gammachuu kasii san wanni san caalaanuma hin jirtu jechuu hoggaa gabbaatee nagayaan galtu kayoo namni tokko sitti roorrisuu hin dandeenye ka mirgi kee eegamu ha yeroo kana mana kee keessa qalbii takkaan ka ol baatee ciiftu

ka qaamni isaa nagaya ba'oo ta'e, Allah Allah, ka qaamaa fayyaa qabu, ka ganda manni isaa nagaya qabu, nagaya ba'oo haala ta'een biyya isaa nagaya namni bariisifate yaa'u, indahu quutu yawmihi, bal makiinaa hin jenne, xayyaara hin jenne, mana bereedaa hin jenne, indahu ka isa bira jiru quutu yawmihi, nyaannummaan guyyaa san nyaatu ka isa bira jiru, fakaannamaa hiizat lahu duniyaa bi'adaafirihaa, akka waan addunyaa tana guututti harka isaatitti galfatee ti jedhan. Namni kun makiinaa hin jenne sii haa galtu, mana bereedaa hin jenne sii haa galtu abbaay. Namtichi kun nageehumaan bariisifate ganama hoggaa iyya banatu ka'ee alhamdulillah jee nagee qaba jechuu. Alhamdulillah jee biyti biyya nageehaati. Nageehaan ka'e hirriibarraa. Yeroo hirriibarraa ka'u kana qaamni isaatiis fayya qaba. Bas wanni guyyaa san nyaatu ni jira isa bira. Namni kun akka nama addunyaa guutuu harka isaati galteefi jenna. Mee dubbii tana laalaa, warri nagaya biyyaa booreessuu fedhu, warri nagaya biyyaa ka nagayaan jiru kana booreessuu fedhu mee dubbii takkittii tana gad laalaa. Nagayaan namni mana isaa keessa bariisifateetuma nagayaan hirriiba irraa ka'e, bariisifatee hoggaa ka'u, ha, qaamni isaa ka fayyaa qabu, ka riskiin guyyaa san wanni guyyaa san nyaatu qofa isa bira jirtu,

Saharaa'uun kaahila, biyya gammoojjii ta bishaan keessa hin jirre, ta hoowwi nama ajjeesu san fakkaatti jedhan. Biyyittii biyyi nageya hin qabne, akka biyya gammoojjiiti, ta bishaan keessa hin jirre, ta hoowwi aduu nama ajjeesu, ta mukni keessa hin jirre, ta wanni takka keessa hin jirre, bakki jalatti gaaddisa dheessan kan jirre jechuun biyyittii kunoo nageya hin qabne akkasi jedhan. Wa in kaanat zaatu jannaatin, Osoo bishaanillee hedduu qabaatte, osoo iddooleen isiillee nama gammachiifte, osoo waa hundallee qabaatte, gaaddisa babbareedaallee qabaatte, waan nageya hin qabneef jecha, biyti sun waan nageya dhabdeef jecha, ha, nageya waan dhabdeef jecha, akka nama biyya gammoojjii keessa jiru, ka mukni gaa jala gaaddisa ta'an hin jirre, ha, ka bishaan dhugan hin jirre, akka nama akkasiitii jedhan. Osoonii fi.

tan garti isii haqa namaa saamuun hin jirre, ta isii keessa dhiiga namaa gad naquun hin jirre, ta namni mirga isaa harkatee jiraatu, biyti gartee akkasii suni biyya akkami jennaan, tahdau fiiha an-nufuus, wallaahi qabeenyallee osoo dhabde lubbuun keessatti hafuura baafatti jedha. Rahaa gootee jiraatti. Qabeenya yoo hin qabaanne gabbee dalagaa takka takka bakka barbaadee waa laallachuu dande'a. Lubbuun tun nagayaan jiraatti jedhan. Watatma'innu fiiha al-quluub, bakka fedhe dhaqee deebi'a. qalbiin isaa tuni ni sabatti, hafuura harkatti, rahaadha harkatti jedhan. Wain kaanat qaahilatan jardaa, osoo dachiin sun ta bishaan hin qabne, ta muka hin qabne illee taate. Namni nagaya keessatti hirkata jechuudha. Gad bahee nagayaan ol deebi'a. Alla, alla, alla, alla. Mee gartee? Ni'imaa tanaarra namni nagayaan gad bahee galuun, mana isaa keessa nagaya hirkachuun, ka dhiigni isaa gad hin naqamne, ka qabeenyi isaa hin saamamne, ka naamusni isaa hin tuqamne, Allah! Wanni kanaanuma hin jirtu jechu'u. Tayyib, fii rihaabil amn, biyya nagayni keessa jiru keessatti, biyya gamma nagayni keessa jiru, ya'manu nnaas, namni nagaya baha, nagaya hirkata, alaa amwaalihim, qabeenyi isaanii hin saamamu. Qabeenyi isaanii nagaya hirkata. wama harimum dubartiin isaanii hin godeedamtu dubartiin isaanii nagee arkatti wa aaraadahum naamusni isaanii ni tiifama kabajaan arkatan kabajaan isaanii ni tiifamti jan wafii dhilaalin amni gaaddisa nagayaa jala waan jiraattiniif jecha yaabuduuna rabbahum rabbii isaanii masjiida dhaqanii rabbii isaanii gabbaranii nagayaan galan yoo nagayin hin jiraanne rabbuma sanuu gabbaruun ni jabaatti jechu masjiiduma dhaquunu hin jirtu waan ahbaashiin nama godhuu turte yaadadha

karaa sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kanan nama yaaman yoo biyyitti nagaya qabaatte yoo biyyitti nagaya qabaatte daawaan sanuu mi'ooyti namni daawaa godhuu danda'a yookaan eenyu daawaa goota biyyittinuu nagaya hin qabdu jechuudha yoo biyyitti nagaya qabaatte daawaa biyya keessa deemanii nagaya godhan gaaddisa nagaya biyya ama nagaya nagayni waan biyya keessa jiruuf namni lubbuun hundinuu hafuura baafattee namni waatti himtus waa sirraa fudhata atillee waatti himuu dandeessaa jechuudha nagayni yoo jiraate namni akkanatti daawaan sanuu jiraatti wayasuud alhuduu biyya san keessatti kan gartee wal namni wal ajjeesu gaa gabbaate hin jirre ka boksii wal tumu hin jirre ka qabeenya walii saamu hin jirre ka gartee kaan kaan gudeedee dubartii taan gudeedee taan maarree godhu hin jirre huduu qabdi biiyti nagee qabdi huduu jechuun gammachuu qabdi

Akka nama gabbee waa hattu agarta fowdaadha agarta biyya keessa nagayni yoo dhabame dukkaana kanaa saaman ka kanaa saaman qabeenya kanaa fuudhan kana roorrisan dubartii tanaa gudeedama sa'uma takka yoo nagayni dhabame jechuu yoo sa'aa takka nagayni biyya keessaa ka dhabamu taate fowdaa dhufa namni kaan kaan ajjeesuu kaan kaan saamuu kaan kaan ha diree waraanee bira kutuu taan taan qabanii butanii kutanii gudeedu rakkoon akkanaatu dhufa sa'aa takka yoonii fi nagayni biyyarraa dhabame jechuudha. Haya maaliyyaa gaa amata guutuu yookaan baatii guutuu sa'aa takka yoo nagayni dhabame biyya keessa fawdaan dhufa. Hannaa guddata. Dhiiga olii gannaquu guddata. Saamina waa adda addaa guddata jechuudha. Fawdaa kanaatu dhufa. Wataatal masaale nuni gabbihee guyyaa san dukkaana isaatti hin bobba'u. dalagaan ni dhaabbatti, misoomni biyyaa ni ni cufama jechu. Namni gad ba'ee dukkaana banu hin jiru sodaadhaaf. Sa'aa takka yoo nageenyi dhaabbate namni dukkaana qabu ni cufa, namni gad ba'ee waa gurguru hin jiru, ka waa bitu hin jiru jechu. Akkana taati biyyi. Wayaksuru alharaj harj ajjeechaa guddata. Sa'uma takkittii san keessatti ajjeechaan guddatti. Amma yeroo takka takka keessa hin agarre Dirredawaa keessa ammoo ammaa kana gizee takka takka yeroo waa dhufan akkam ni jirti jechu. Yeroo kana keessatti Sa'aa takkittii san keessatti namni wal ajjeesuun dhufti, haqa walii saamuun dhufa, dubartii humnaan gudeeduun dhufa, rakkoo hedduu meeqaatu dhufa jechuu. Misoomni bakka tana dhaabbate sa'aa takkittii takka san keessatti jechuu. Mee obboleessa kiyya obboleettii tiyya warreen gartee ni'imaa biyya teenya keessa jirtu tana yoo beekuu feene waan waaqea ollaa keenya jiru haa laallu. Biyyoota ollaa keenyaa kana waan biitia irratti jirtu haa laallu. Suriyaa, biyya Iraaq, akka gartee biyya Yamanii fi biyyoota biraatillee waan kana haa laallu jechuudha. Inna Xayyib, Amriin dubbii ni'imaan tanaa duuba faanni'iit gartee ni'imaan tun qananii ilmi namaa kun hin beeku malee alhamdulillaah jechuun beeku malee silaa osoo beeke namni osoo ni'imaa nagaya qabaachuu tana gallallaalee dubbii tana itti dhaqqabe silaa waan qaalii fi waan rakishaa hunda baaseeti waan kana arkachuu fedha jedhan. nagaya kana arkachuu fedha jechuu nagayuma arkachuudhaaf yeroo isaa hunda hirriiba dhabee qabeenya isaa dhabee humna isaa dhabee waa hundaan laffe'ee nagaya kana arkachuudhaaf nagaya kana irratti dhiisuudhaaf tattaaffii godha osoo nagayni kun waanni nagaya arkachuun taate beeke silaa biyya nagaya booreessuu hin fedhu biyya shoora arkeessuu hin fedhu ibaadallah gabroota rabbii al-amnu wal iimaan rabbitti amanuu fi iimaana qabaachuun wajji deemti yeroo hundaa'u

ka dhiiga namaa gad hin neyne, ka haqa namaa hin saamne, hi, ka dhugaan amane kuni, kan biyya nageya biyyaa kan boorore sene kuni, hi, warri kun lahumul amnu, il, Rabbiin maal jedhu, ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtaduun, nageya arkatanii, isaan karaa kiyya irrattis qaceeloodha jedhe. Nageyaa fi iimaanni wajji deema jechuudha. Innal iimaan. Iima idha idha iimaanu daa iimaanni oggaa bade namni oggaa iimaana dhabe falaa amaana nagayni hin jiru namni iimaana dhabnaan haqa namaa nya saamuu eegala ha dubartii ta'uus gudeeduu eegala sii galtee abbaayi ha sii galtee dhiiga namaa gad naquu eegala nagayni ba- iima- iimaana dhabnaan namni waa hundaatu ta haraam hundaa isa halaal ta'a tan halaal isarratti haraam godhuu eegala

Kara hundarraa'uu, akka durdansa, wantasharat baynahumul jaraa'im, wal ajjeesuun jidduu isaanii naannooyti, haqa namaa saamuun jidduu isaaniitti arkamti, waa hedduutu arkamaa jedhan. Wanhadamal jidaarul amn, dhaabni dhaabni nageyaa kan duraan jaarame san diigameeti namni wal ajjeesuu fi wal saamuu fi dubartiinis gudeedamuun itti fufti waan kanaa eegalama jechuu. Sodaan biyya keessa faca'ati.

Masalan, ganda tokko fakkeenya ni goone je. Qarya, ganda tokko Kunoo fakkeenya goone. Kaanat Aamina, biyya takka ta nagayaan jiraachaa turte. Namni wal ajjeesu keessa hin jiru. Namni wal hin roorrisu hin jiru. Dubartiin gudeetamtu hin jirtu. Misooma guddisaa jiran. Haqni namaa hin saamamu. Biyti biyya nagayaa turte ja Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Muxma'innatan, nagayaan jiraachuu turte biyti. Gabbeen nagayaan gala. Ijoolleen taphatteen nagayaan galti, gurguddaan bobba'ee dalagee gala, mana isaa ol deebi'ee nagayaan ciisa, namni raaha jiraachuu ture jarabbiin, rizqiin gal biyya hundarraa isaanii dhufti jeeqa, Allah Allah kara hundaa isaanii dhufti jechuuka, he rizqiin biyya hundarraa isaanii dhufti jeebo, duwafa kafarat bi'anu'umillah. niimaa rabbii sani kafuruu eegale warri biyya sani je Allah warri biyyaa kun keeti aboo rabbiin maal nuu kanne jedhanii niimaa tana kafuruu eegalan bilisummaa itti dhuftee tana simataniiti alhamdulillah jechuu wallaalan jechuu Allah Allah Allah duwa jara oggaa isaan waan kana kafran gochii rabbi isaaniif qananii rabbi isaanitti qananiise kana oggaa wallaalan qananii nagee harkachuudha riskiidha he, ta fayyaadhaa, nagayaan rafanii ka'uudhaa, bobbahanii nagayaan galuudhaa, nage. Oggaa waan kana isaan wallaalan, fa'adhaaqaha Allaahu, Rabbiin isii uwwise, isii dhandhamsiise je, libaasal khawfi, uffata sodaa Rabbiin fide itti kaaye, wal juu'i ka beelaa fide itti kaaye je Rabbiin, bimaa kaanuu yasna'uun, wahuma isaan facaafatan muratanii je Rabbiin. Wahuma dalagatanii, wa, waan isaan dalagatanii muratanii, Woma isaan dalagataniifiin akkas isaan godhe jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Ama fakeenyaa biyya Suuriyaa tana yoo fudhanne dur nageyaan biitti akkana nageyaan jiraachuu turte numa hin jirtu. Karaa hunda deemaa turte. Namni asirraa bunnaa beetii fi baalagummaan hundi keessatti hedduu namni wasanaa bee arra isiin eessa jirti laalaa. Namni